Үтүө күннэн, салем тастар! Дьэ, Астана куорат туһунан видеобын уһатан-кэҥэтэн саҥа оҥорон бүттүм. Астана туһунан видео ураты буолара буолуо дии саныыбын. Тоҕо диэтэххинэ, мин кинини олох туспа харахпынан көрдүм уонна туристическай сирдэри кэпсиир санаам суох. Миэхэ Астана бу Иккистээн холобур олордубут. Казахстан көһөн кэлиэхпититтэн уонна миэхэ олох уратытык аһыллар уонна бэйэтин таптатар куорат диэн этиэхпин баҕарабын. Бу сырыыга Астана миэхэ дойдубар ыалдьытаан барбыт курдук хананы ханааны бэлэхтээтэ. Тоҕо диэтэххинэ бу муус устарыйга икки тыһыынча өлбүт сыллаахха Сахабыт сирин Эн улахан делегация кэлэн барбыта, онон биһи театрга, выставкаларга араас саха дьонун кытта көрсөммүт, билсэммит, дьиэбитигэр сылдьар курдук санааны үөскэппитэ. Бу видео мин кылгастык кэпсиэхпин баҕарабын. Бу үс ый устата биһи хайдах олорбуппутун. Астынаа кэлиэхпиттэн хомуска онньуурум олус элбээбитэ. Онооҕолорум буоллаҕына бу онньуурбун олус истиҥник сэҥээрэн истээччилэр Бу маннык иэйэн-куойан хомустаабытым тула өттүбэр туспа эйгэни үөскэппитэ. Ону мин өссө салгыы кэпсиэҕим. Бу хомуска оонньуурум туох оруолу оонньообутун. Казахстаҥҥа көһөн кэлиэхпититтэн Астанаби хаста да сылдьыбыппыт. Ол эрэн бу ырыыга хаас буолан эбитэ дуу, халлаан һыныйан эбитэ дуу, олох атыннык биһиэхэ аһыллан биэрбитэ бу куорат. Дьиҥинэн бу санаатаҕа истиэпкэ турар диэтэххэ, күп-күөх маннык пааркалардаах эбит, күөх от мастаах эбит, ону да биллэн туран тыала. Сайын да буоллун, кыһын да буоллун, тыала дьэ күүһэ, тымныыта киһини охторор сыыһар курдук күүстээх тыаллаах бу видео көстөн турар. Арай тахсыбытым тыал баар буолан көттөһүспүтүм. Онтон эмискэ баҕайы үтэн хаалар. Бу чуумпуран хаалар тыал хаһан даҕаны үрэн ааспатаҕар курдук. Биһиги үчүгэй оройуонга олорбуппут. Бу оройуонга мээнэ түбэспэтэхпит быһыылаах, хабыс-саҥа барыта тутуллубут буолан биирдэ дьиэм таһыгар хааман иһэммин арай йога студиятын буламмын киирэммин, алҕаска былаана суох даҕаны үлэҕэ киирэммин үлэлээн саҕалаабытым. Манна мин йоганы эрэ буолбакка өссө эбии хомустаах йоганы ыытан саҕалаабытым. икки кэриҥэ онуоха олохтоохтор олус сэргээбиттэрэ бу маннык йоганы ыытар йогабын хомуһус тыаһын дьүөрэтэн бу йоганы кытта холбообутум кыдьык олус элбэх туһалаах ураты эмоцияны биэрэн дьоҥҥо туһалаата диэн этиэхпин баҕарабын Бу сырыыга мин бэйэбин олус дьоллоох киһи дии санаатым. Тоҕо диэтэххинэ үлэҕин тахсаммын, киэҥ эйгэҕин сылдьан, араас дьону кытта билсэн, дьэ санаам көтөҕүллэн, киһи-киһи курдук сананан дьон быыһыгар сылдьаммын олус үөрбүтүм уонна астыммытым. Киһим биир киһиэхэ тардыһар уонна бу Астанаҕа кэлэн бэйэм дьоннорбун муобутпуттан үөрэбин. Астана киин куорат буолан олох сотору-сотору улахан көрсүһүүлэр, мероприятиелар мунньахтар бөҕөтө буолаллар эт онно биһиги историческай кэмҥэ түгэһэммит буолаанан бу вертолеттар военнар көтөллөрүн, тааҥкалар сыдьалларын, полициялар военнайдар сылдьалларын охраналыылларын бартын көрөммүт дьиктиргээн соһуйан сыдьыыппыт куорат бу кэмҥэ олус киэркэйбитэ дьон бара долгуйан астына сыдьаллар этэ киһи олох бэйэтин безопасностин тугун өйдөөбүтүм Онтон мин лэҥсийдим даҕаны, үлтү симинэн киэргэнэн бараммын театрдары араас театрдары, музейдары барытын кэритэлээтим. Күннээҕи олохпут хайдах ааһарыта диэбиккэ, лото биһи дьиэбититтэн хаалыырым буолуо кэпсээммин. Бу холобур Алматыны кытта иһимбиит тэҥнээтэххэ, Астанаҕа Бардабыс саҥа дьиэлэр, олох ураты таһымнаахтык тутуллубут. Киһи эрэ маннык хаҥа дьиэҕэ үчүгэй ремоннаах, үчүгэй маннык технологиялаах дьиэлэртэн киһи астынар. Холобур, биһи дьиэ таларбытыгар куруутун буолаанын бастатан бу олбуорбут буолан аһабылаах буоларын баҕарабыт массаалар сылдьыбаттарын гына оҕолорбут көҥүллүк бэйэлэрэ сылдьалларыгар табыгастаах буоллун диэн онон буолаанын бу олорбут дьиэбитигэр бэйэтэ Абылаах этэ, оҕолорго араас саастаах оҕолорго барсар оонньуур иһирдэрдээх, улахан дьоҥҥо даҕаны дьарыктанар анал иһирдэр барыта толкуйдаан оҥоһуллубуттар этэ. Уонна дьиэбит аттытыгар туох барыта баар эт Хомуһум барахсан миигин бу дьиэм таһыгар йога студиятын булларан, хата үлэлэтэн-хамсатан бэйэбин хаҥа эйгэҕэ холонон көрбүтүм. Бу маннык наһаа үчүгэй хабыссан-хабыссан гына үчүгэй студия этэ. бу манна чугас олорор дьоннор бары ыһыдьаллар, Астанаҕа бэйэлэрин доруобаларын, инструкторын көрүнэр дьоннор наһаа элбэхтэр эбит. Эдэр эр дьоннор буолбатах, хаастаах, уонна дьонноро бары эйэҕэс баайалар бу оройуоммутугар аҕыс саҥа дьиэлэр уонна бу от мас дьиэнэн олус аҕыйах ону үрдэһэн бу биһиги көһөн кэлиэхпититтэн ааскыттан бу айымыаха дылы элбэх баай мас олордоннор газоннарын уларытаннар Күрдээҕин олох ис-иһсэстэриттэн көрөллөр уонна харыйаллар. Киһи хараҕа һыҥныыр, бу дьиэнэн барыта степка турар буоллаҕа дии. Ол иһин Астананы бу саҥа программалар ылынаннар олох күп-күөх оазис курдук оҥорорго туруҥуохтар. Эппитим курдук, бу Астана сылдьаммын дьон эйэҕэһин, ымнаҕаһын, аһаҕас буоларын дьэ биллим. Бу аттыбытыгар олорор уонна үлэлиир дьоннору кытта үрдээҕин ыкса билсэн, кэпсэтэн доҕордостубут да диэххэ сөп. Олобур биһи саамай сөбүлүүр маҕаһыыммыт этэ. Манна Наачүй пекарня баар этэ. Онно олох күнэй, биһи олох сып-сылаас саҥа буспут килиэби уонна бурдук аһын атылаһааччыбыт. Манна өссө кылгас интервью бэлэмнээбитим. Астанаҕа ханна өбүллүүр иһиттэрин кэпсиэхтэрэ. Расскажите, пожалуйста, о любимых местах в Астане. Саша тоже мне больше нравится. Район Байтерейка. Район Байтерейка.

Там тоже котовцы есть. Я в основном Зекска гуляю. М, Да, хорошо. там интересно. Спасибо. Бу туоттаах дьиэтин көрдөрдө-көрдөр буоллаҕай диир буоллахатынан ото кыдьык мен манны көссө кырыһыабай аныгылыы хиргэ олорботоҕум бии олох даҕаны күлүүһү туттубат этибит күлүүһэ охыджар этибит киирэрбитигэр тахсарбытыгар барта фейс айди Барды камера мин бэйэбин холобур наһаа үчүгэйдик сананар этим уонна оҕолорбор долгуйбакка бэйэм илдьэрбиттэн астынар этим. Киһиэхэ да эрэ вот тревожность диэн хуох буолар бу маннык дьиэҕэ олороҥмун. Ол астык кайф. Бу күлүүспүтү хуох илиибитинэн маннык тарбахпыт суолунан киирэр этибит, туттар этибит. Ынах олоор бу олорор дьиибитигэр техниката иһин барытын наһаа үчүгэйдэ, ремонта барытын наһаа үчүгэйдэ. Маннык олоор Алматыга маннык таһымнаах дьиэни буларга, көрдүүргэ эрэйдээх оҕус буолааччы. Ол иһин бу астымыаҕа күннээҕи олохпутуттан маннык быһа тардыылары уһуламмын бу бэйэбитигэр өйдүү-саныы дьарбытыгар диэн хааллардым уонна эйиэхэ көрдөрүөхпүн баҕарабын. Астана уҥа уонна хаҥас кытылларга арахсар. Хаҥас өттүгэр олорбуппут, хаҥас өттө быдан маннык саҥа, барыта аныгылыы тутуулар Бааллар уонна өссө тутуллан бара турар наһаа түргэнник Астана туһуна өссө туох диэн этиэххэ сөбүй? Ото бу Алматыны кытта холобур тэҥнээтэххэ Астана быдан хайдыылаах оҕус диэххэ сөп уонна олоҕун таһыма быдан үрдүк. Мин Астана аһаан өһөбүлээбитим диэн ото бу дьиэ уот өттүтүнэн, хаччы да өттүтүнэн буоллаҕына удамыр киһи уйунан олоруон сөп уонна маннык хаҥа дьиэлэргэ ытары чэчэпчэки соҕус буолар. Ол бастатан уонатта уратыта диэн кини халлаанна буллаа дьэдьэ тымныы да тымныы киһи сөҕөр күүстээх олох киһини култарыты үрэн кээһэр тымныы тыаллаах Кыһын эрэ буолбакка, сааһын эмиэ, сайынын эмиэ, ол иһин сайын итийэрин да, итийбитин да иһин иһин биир хөрүүн соҕус буолар, киэһэ күн кирдээнэн халлаан тымныйан хаалар. Уонна бөтөр дьоннор манна Казахстаҥҥа олорор Алматыын дьонноро сөхпүттэрэ миитэн бу хоту дойду диэннэр дьоҥноро наһаа тоҥуй дии саныыллар. Ону мин утарсыахпын баарабын Астынаа кэллээ Маайа мин куруук дьиэбэр сылдьар курдукпун манна дьонноро олус эйэҕэстэр аһаҕастар кэпсэтинньиҥнэр киһи хайда эрэ бэйэн чоҕос дьонноргун көрсөр курдук ханаа үөскэтэр Ол иһин бу Астана олорбутум тухары наһаа элбэх дьоннору кытта билсэн, араас сирдэргэ сылдьан уонна киһи олороругар кырдьык анаммыт курдук докуйданан, тутуллан иһэриттэн киһи үөрэр. Уонна мин санаа хаама ыстарыннарым диэн халлаана. Мин куруук халлааны көрөн сылдьар курдук анаммытым бэйэбин тоот итийэн такха Олох ураты халлааннаах. Булуттара, күн киириитэ, күн тахсыыта куруук хартыына курдук уларыйа сытар. Наа киһи астынар, мин онно көрөммүн наһаа уоскуйар уонна үөрэр этим. Уонна биллэн туран бу киин куоракка олус элбэх киһи кэлэр-барар, оҕолор кытта сылдьар, сынньанар иһиттэрэ элбэх баҕайы. Холорбура бу биһи атырау муоһугар маннык муостатыгар сылдьабыт. Илии өрүһү маннык туоруурга бу Астанаҕа үс улахан өрүс уста турар. Олус дьикти, маннык кыраһыабай бэйэлэрэ муосталардаахтар, киһи аайы киһи-хэтэр куттаммакка харса суох сылдьыан сөп. Уонна то бу олох хайдах баарынан диэбит курдук. Мин бу бастаан астынага кэлэн бараммын бөхтөрүн хайдах хомуйалларын ханны быраҕалларын көрөммүн наһаа сөхпүтүм уонна дьэ бу биирдэ таба тутаммын уһулан көрдөрүөхпүн эмиэ баарабын. Маны ол да ыраас куорат барытын көрөллөр-истэллэр, барыта аныгы технологияларын олоххо киллэрэн туттан иһэллэр. Бөх тиэмэтин таарыйбычча диэхпин баарыбын Астанаҕа ити ресайклга хомуйар центрдар аайах баалар. Эбэтэр аайах баайы фракцияны хомуйаллар уонна ылаллар. Аны ол хомуйалларыгар өссө хаччыта өлөннөр баҕар ол иһин эбитэ дуу, хайда эбитэ дуу, аа мин кыратык эрэйдэммитим, били бөхпүтүн наардыыр буоламмыт. Ону бу маҕаһыыннар тустарынан кэпсиэхпин баарымын, оройуоммутугар биһиэнэ үчүгэй маҕаһыыннары буппуппут, холобур бу кэрии маҕаһыына, аа туох баарнаһа үчүгэй аа киһи тутан күннээҕи рационмутугар киллэрбит аһылыктар буппарата бааллар этэ. Хаама астыга диэн ол Астанаҕа дьэбии аһыы тиийбит курдук сотору-сотору үчүгэйтэн үчүгэй сирэн-талан элбэх аһылыктаах маҕаһыыннары булбупуттан үөрэбит аҕай үөрбүппүт аҕай. Холобур Алматыга маннык дьиэн таһыгар бу маннык эт маҕаһыына эбит дуу просто продукта маҕаһыыннара да баалларын бааллар. Ол гынан баран киһи талар аҕыйах баҕайы. Оһун хадары эрэйдээх оҕус үчүгэй баҕарар буоллахха ханнары ыраах ырынакка барыахха наада, үчүдүк көрдүөххэ наада, биһи көһөн көһөн кэлиэхпититтэн аа холобур һылы быһа көрдөммүппүт аһалыкпытын диэбит курдук. Уонна бастанааҕы холобур архитектураларгар сахалыы дистым бэйэлэрин кылаах оһуордарын бэккэ дьүөрэлээн тутталлар аа ону кии көрөн ханнары үөрэр аҕай Уонна куорат бэйэтэ кип-киэҥ. Кип-киэҥ хайда эрэ киһи туох даҕаны маннык баттыы турбат курдук дьиэлэр чупчугас турбаттар киэҥ-куоҥ, салгынаах уонна дьэ киһи манна элбэхтик хаамыр да хаамар. хаамар иһир баар буолбукка диэри кылык-кычык стиэп-стиэп курдук төһө да дьиэлэр быыстарыгар баар буолбутун иһин Инники эппитим курдук Астанаа Хаһыссаҥа куорат улахан тутуу, ханна да бар тугу эрэ тутулла турар, тугу эрэ хаҥардылла турар, тугу эрэ киэргэтэ илдьэ сирдэрэ элбэх баар буолааччы. Аны туран бу тус-туспа маннык районнарга, ЖК-ларга буоллаҕына бу араас тэрээһиннэр буолаллар, пикник оҥорооччулар бу биһи ЖК-бытыгар холобур киинэ көрдөрбүттэрэ,

Бу куоракка мин махтаныахпын баҕарабын уонна тапталга билиниэхпин. Дьылҕа хааммыт өссө ханна тиэрдэрин билбэппит. Ол эрэн Астанаа куруутун, үрүүтүн биир сүрэхпитигэр баар буолуо.